Хамд, шөкер, сәна, хәр вакыт, хәр даим, хәр нәрсәдә Аллаһка махсус. Һәм дә без хәр вакыт, хәр даим Аллаһка шөкеребезне, сәнабезне, хамдыбызны белдерәбез. Һәм дә бу мөбарәк көндә, мискеннәрнең хаҗы булган җомга көнендә, көннәрнең халифәсе солтаны булган җомга көнендә, Ике гаеттән дә олы булган җомга көнендә, Курани Кәримдә кебек, Яумул Джумуа, ягъни мөселманнарның җыелыш көнендә Аллаһка юнәләбез, Аллаһ Раббыбыздан тәүбә истигъфар телибез, Аллаһка тәвәҗҗүһ итәбез, Аллаһка ялварабыз, Аллаһка сыенабыз. Кемне Аллаһ Субхана Тәгалә туры юлга күндерсә, аны бер кемдә туры юлдан тайпылдыра алмас. Кемне инде Аллаһ Субхана Тәгалә үзенең хикмәте, гыйлеме, имтиханы, сере, ләдун гыйлеме, яшерен гыйлеме белән адаштырса һәм ул кеше үзе теләп адашса, аны бер кемдә туры юлга күндерә алмас. Һәм шахадат итәбез ки, Аллаһтан башка иләһ юк, һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам аның пәйгамбәре илчесе кылыдыр. Менә инде мусульманнарның бәйрәмендә, җомга көнендә бер уч мусульман буларак җыелдык ки, бераз Аллаһтан, Аллаһ Расүленнән, ислам ятыбыздан, хактан сүз итәчәкбез. Бер, бер уч мусульман җыелды, шул хәтле меңнәгән шәһәрдән Димәк ки, Аллаһның хас кыллары килде. Аллаһның махсус кыллары килде, алар да мөкминнәр, әхле иман, әхле ислам. Хәзер инде менә Рамазан шәриф аенда без таравих, таравих намазларында, таравих намазларыннан алда бераз ахыр заманны аңлатырга тырыштык. Кайбер нәрсәләрне аңлатыр, аңлатырга тырыштык, кайбер темаларга Керергә тырыштык һәм ахырзаман Рамазан шәриф ае беткәннән соң, таравих намазлары беткәннән соң, яшьләрдән, урта яшьтәге абыйлардан шундый мөрәҗәгать килде. Менә ахырзаманны күбрәк аңлатса идегез, кабер темаларны күбрәк аңлатса идегез, без соңга калдык, өлгерә алмадык. Махсус шундый таләпләр, мөрәҗәгатләр булганы өчен Бирәк тә бер темага кергән идек. Аллаһ Расулының алейһиссалату вәссәлам мөгъҗизасы. Анда кара байракларның килеп чыгуы яки көнчыгышта булып алган хәлләр турында бераз сүз иткән идек. Шундый таләпләр булгач инде без дә әкрен-әкрен генә менә Аллаһ Расулының алейһиссалату вәссәлам мөгъҗизаларын, галәмәтләрен аңлатырбыз.

Һәм күрәбез, хәдисләребездә Аллаһ Расулының сүзләрендә бар. Һәм Аллаһның изн ва инаяты белән өлгергән кадәр шундый олы бер зур тема. Иншаллаһ, бу темаларга керербез инде. Иншалла аңлатырга тырышырбыз. Нострадамус та түгел, Ванга да түгел, ниндидер бер шарлатан да түгел. Ягъни менә бу мәгълүматка карагач,

Ягъни инде Әхли сөннәт каналы буенча килә кайбер хәдисләр, кайбер хәдисләрне э, шия, шиялыклар, шиялык каналыннан килә дә, аны да Әхли сөннәт аркылы тикшерәбез дә, бер үк мәгълүмат, бер үк нәрсә, чөнки инде имамнарыбыз, галимнәребез бер булды кайчандыр. Аннары күрәбез ки,

Сөнни канал буенча да килә бу хәдис, мөмкин кадәр укыйбыз инде. Һәм Шия каналы буенча да килә. Аллаһ Расулы алейһиссалату вассалам хәдисләрендә әйтә, Гырак эшкә бүленер. Берсе талан итүчеләргә кушылыр, талан итүчеләр инде мародерлар, талаучылар. Бер өлеше качар, үзләренең гаиләләрен калдырыр, калдырыр. Бер өлеше дә сугышыр һәм үлер. Бу нәрсәләрне күргәнегез вакытта кыямәт көненә хәзерләнегез. Ягъни хадислар бар. Нәрсә? Гыйрак эшкә бүленә. Бер өлеше үлә, сугыша, бер өлеше талан талаучыларга мародер кыла, бер өлеше дә гаиләләрен, хатыннарын, ияләрен э, калдырып кача. Һәм да инде көндәлеккә карадык, ислам галимнәребез көндәлектә ничек шулай ук менә Рамазан алдында менә шул кара байраклар чыккачтан соң чыннан да Ирак эшкә бүленде, ягъни сөнни өлеш, шиилар өлеше, көртләр өлеше һәм Халык күбесе качты, күбесе сугышта үлде, күбесе инде ул җирлекләрне талады. Әни дә Аллаһ Расулы алейхиссалату вассалам ничек аңлаткан, шулай булды. Һәм шулай ук әхли сөннәттә дә бар,

Кытылу дигән нәрсә. Ягъни хадисларда Пәйгамбер алейһиссалату вассалам кытылышны аңлата. Анда Тауратка карасак, аның исеме Адон, Адонис, Адонай, Машия. Анда Инҗилдә бар исемнәре, безнең дә бар анда, башка диннәрдә дә аның исемнәре бар. Димәк, инде шул затны китегез. Ягъни инде кешелек дөньясы аны 6000 елдан бирле китә. 6000 елдан бирле китә шул затны, шул заманны. Һәм анардан сорадылар, Аллаһ Расүленнән сорадылар. Аллаһ Расүле әйтте, эш галәмәттән соң шул затны китегез. Анардан сорадылар, Аллаһ Расүленнән сорадылар, бу галәмәтләр нәрсә? Ул җавап бирде. Әхли Шам арасындагы сугыш һәм аңлашылмаучанлыклар. Яни Әхли Шам Сирия. Шамуш Шәриф. Һәм Хурасаннан Кара байраклар, байрак, байракларның килеп чыгуы һәм Рамазан вакытында курку э, хисе һәм куркынычлык. Ягъни нәрсә дип әйтәм, менә бу өч галәмәт. Шамус шәрифтәге булган вакыйгалар, кара байракларның пәйда булулары һәм дә Рамазан аенда куркынычлык, хаос, курку, дәһшәт. Ягъни инде хадислар бар шундый. Һәм нәрсә күрдек без? Шагбан айы алдында, ягъни Сириядә вакыйгаларны күрәбез. Аллаһ Расулы әйтә, менә башта бу булачак, аннары бу булачак, аннары бу булачак. Ягъни Сирия 2011 елдан бирле бу вакыйгаларны күрәбез. Әхле Шам арасында аңлашылмаучанлык бармы? Сугыш бармы? Тарткалаш бармы? Фетнә бармы? Бар. Һәм дә Шагбан э, үткән Шагбан аеның 2014 Шагбан аенда, ягъни инде Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам сөйләгән кара байраклы кешеләр, күп кенә хәдисләрдә аңлатылган кара байраклы кешеләр пайда булдылар. Карасан да инде ул шул Афганистан, Урта Азия, анда шул территорияләр, шул ниләр, бердәм э, шул җирлекләр. Һәм дә Бу Рамазан аенда Ирак җирлегендә, шул көнчыгыш җирлегендә олы бер курку, дәхшәт, үтереш, сугыш яшәлде. Булдымы? Булды. Пәйгамбер алейхиссалату вассалам дөрес әйттеме? Әхли Шамны әйтте, кара байраклыларны әйтте һәм Рамазан аенда булган халәтләрне, әгәр дә көндәлекне карасак, әйтеп үтте.

Ирак кешеләре. Ягъни инде пәйда булды күрдек, шулаймы? Әгәр дә көндәлеккә карасак, анда дәүлә исламия фил Ирак ва Шам, ягъни Дааш дип әйтәләр, шулаймы? Иг дип әйтәләр, исламское государство, Игиш, исламское государство Ирак ва Шама, ислам Шам һәм Ирак дәүләте. Кара байраклы кешеләр пәйда булдылар Рамазан алдыннан. Һәм Рамазанда Күп кенә вакыйгалар яшәлде, күп кенә кан кыйылды, дәхшәт куркыныч булды. Аллаһ Рәсүле аңлаткан кебек. Һәм дә Бану Аббастан шундый кешеләр килеп чыгачаклар. Һәм дә карыйбыз Суетин хади улы бер улы э, хадис галиме, әхли сөннәт галиме 550 еллык китабында аңлата. Билгеле бер вакыттан соң көнчыгыштан кечкенә кара байраклы кешеләр пайда булачаклар. Алар Суфиян гаскәре белән сугышачаклар һәм соңыннан Мәһдигә бият итәчәкләр. Ягъни инде без аңлатырга тырышабыз, Аллаһ Расулы алейһиссалату вассалам нәрсә аңлатты? Ягъни безнең Гади бер заманда яшәмәгәнебезне, ахыр заманда яшәгәнебезне һәм дә Аллаһ Расүленең алейһиссалату вассалам хәдисләренең бергә бер чыгуын аңлатырга тырышабыз кешеләргә, үзебезгә. Ягъни инде әһәмиятле, чөнки ахыр заманның сыйфатларыннан нәрсә дип әйтә Аллаһ Расүле пәйгамбәребез, ахыр заман аңлатылмас. Ахырзаман яшәлгән килеш күпчелек анардан гафил булыр. Әти хәтта әйтә, хөтбәләрдә дә аңлатылмас, яшерелер. Шундый. Мәсәлән, Мәһди алейһиссәлам исламның хакимияте, кешелекнең котылуы, кешелек дөньясына иминлек, солых килүе, алтын гасыр килүе, кешелек дөньясының котылуы әһәмиятле темалардан, ләкин аңлатылмас, чөнки күпчелек гафил булыр һәм бу яшерелер дип әйтә. Шуңа күрә Бездә Аллаһ разый булсын галимнәребездән, ияргән кешеләребездән, алар моны аңлаталар, без дә аңлатабыз. Ягъни инде кара байраклар пәйда булдылар. Аллаһ Расулы алейхиссалату вассалам аңлатканнары кебек. Аннары Мухаммад аль-Ханафия. Мухаммад аль-Ханафия кем? Хәзрәти Галинең радиаллаху анх улы. Ягъни Фатима Тузахрадан түгел, башка хатыннан улы. Шундый олы бер галим иде. Олы бер э, ислами зат иде. Ул да хадис китерә. Кара байраклар пайда булырлар. Алардан соң

Аның килүе өчен фундамент әзерләрләр. Шундый бер хәдис. Ягъни инде әл-хасил ызын сүзнең кыскасы Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә, Харасаннан байраклар килеп чыгачаклар. Аннан соң билгеле бер вакыттан соң кечкенә байраклар килеп чыгачак. Без дә моны күрдек, мәсәлән, Харасан шул, Афганистан шул, Иран территорияләреннән кем килеп чыкты безнең Аль-Каида килеп чыкты, шулаймы? Аль-Каидадан соң нәрсә? Шул ИГИШ килеп чыкты. Аль-Каиданың зур иде ниләре, э, байраклары, буларныкы да кечкенә. Буларныкы да кечкенә. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам бу төркемнәрне, бу агымнарны шулай күрәбез хәдисләрендә мактамый. Мактамый, алар хак юлда дип әйтми. Ләкин безне тәнбихли, безгә информация бирә.

Китабуль-фитән, фетнәләр китабы, ягъни инде аерым бер китап багышлангы багышлаган менә шул вакыйгалар өчен, анда ахыр заман, даҗҗал, мәһди алейһиссәлам, менә бу фетнәләр 1200 еллык китап. 1200 еллык китап, анда беләбез, Абу Дауд, Тирмизи, Нуайми бин Хаммадтан күп кенә хәдисләрне китерәләр. Менә нәрсә дип әйткән, Китабул фитәндә кара байраклар пәйда булачаклар. Һәм алар Бану Аббастан, ягъни Ахлю Ирак, Ирак кешеләре. Һәм аларга каршы булганнарны баршаларын да үтерәчәкләр. Шәһәрләр һәм җирлекләр аларга тәслим булачаклар. Хәдисләрне тиз генә әйтәбез. Чәчләре һәм сакаллары озын булачак. Киемнәре кара булачак. Э, геноцид кеше үтерү ясаячаклар. Ягъни нәрсә дип әйтә? Алар күп кенә кешеләрне үтерәчәкләр, аерымчылык ясамадан, аермыйча күп кенә кешеләрне үтерәчәкләр. Куфа һәм Басра э, шәһәрләрен алачаклар. Һәм дә шулай ук менә Имам Суити 550 еллык китапта әйтә ки, Харасаннан кара байраклар э, чыгачаклар.

Һәм шулай ук Абу Хурайра радиаллаху анхтан әйтә, көнчыгыштан кара байраклар чыгачаклар, аларны беркем дә туктата алмас. Алар Бәйтул Макдиска ирешкәннәре хәтле. Ягъни инде әл-хасил вәл хасил Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам озын сүзнең кыскасы бу кешеләрне тасвирлый, сакалларын, киемнәрен, баш киемнәрен, нәрсә эшләячәкләрен һәм дә Ә, нин ничек хәрәкәт иткәннәрен барчасында тасвирлый күп кенә хәдисләрендә. Моны күрәбез. Ягъни инде бу тормышка аштымы, булдымы, күрдекме моны, күрдек. Ягъни һәм олы байракларында, байракларында күрдек, һәм кечкенә байракларында күрдек. Хәдисләр күп. Әлхасил сынге нәтиҗә карасак инде, бу аерым бер кеш ки Аллаһ Тәгалә тарафыннан бер кеш, ягъни инде Аллаһ Тәгалә исламга ярдәмгә ярдәм итәргә тырышса, мусульманнарга ярдәм итәргә тырышса, кешелек дөньясына ярдәм итәргә тырышса, гайре муслимнәрне дә, мусульман булмаган кешене дә кулланырга мөмкин, җәмәгатьләрне, дәүләтләрне дә кулланырга мөмкин. Пәйгамбер алейһиссалату вәссәлам әйтә, бу төркем шундый. Аларның юлында тормагыз, аларны бер кем дә туктата алмас. Аерым бер кеш, шундый бер төркем, бер хәрәкәт мактап әйтми. Һәм алар Мәһди алейхиссаламга исламның хакимияте өчен, шундый нәрсә өчен Аллаһ Тәгаләнең шундый махсус бер кеше көнчыгышны көнчыгыш җирлекләрен әзерләүчеләр.

Ягъни да нәрсә күрәбез? Бу хәрәкәттә, бу төркемдә, бу агымда хариҗилек күрәбез. Хариҗилек нәрсәне күрәбез? Әгәр дә белсәк, мусульманнарны тәкфир итеп үтерү, э, абрияларны үтерү, кан кыю. Ягъни инде исламга туры килмәгән, исламда булмаган, Курәни Кәримгә туры килмәгән, шариатыбызга туры килмәгән хариҗилек бар.

Диңгезнең бер дулкыны кебек ылы бер фетнә уятачаклар. Бу фетнә Шаму Шәрифне бәйләп алачак. Гыйракны каплаячак. Һәм ислам өммәтенә авырлык киләчәк. Бер урында туктаганы килеш башка урында башлаячак. Һәм дә инде менә Хәзрәти Али әйтә, Хәзрәти Алина әйттек, сыяһ байраклар асфат, ягъни кара байраклы кешеләрне күргәнегез вакытта туфракка егылыгыз, аякларыгызны, кулларыгызны кыймылдатмагыз.

Ибн Умәр әйтте ки, Расул Әкрам, алейхиссалату вәссәлам, янында утыра идек. Ул безгә булучы фетнәләрдән күп кенә нәрсәләрне аңлатты һәм әйтте ки, Олы бер фитнә минем әхли бәйтемнән бер кешенең ике аяғы арасыннан чыгар. Һәм ул үзен миннән дип белер, ләкин ул миннән түгелдер. Ягъни инде бу кешеләрнең дә менә бу хәрәкәтнең дә әмирен карасак, анда пәйгамбәребезгә Курайш кабиләсенә барып тоташа. Ягъни пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам бу хадисы белән дә нәрсә әйткән? Әһле бәйтеннән кешенең э, ике аягы арасыннан фетнә чыгачак, олы бер фетнә чыгачак. Ул мине үзеннән беләчәк, ләкин ул миннән түгелдер. Ягъни инде Аллаһ Тәгалә аңнаткан. Һәм дә соңгы хадис белән тәмамлыйбыз да, аннары нәтиҗә ясыйбыз. Гарәпләрнең эченнән көнчыгышта кара байраклы кешеләр чыгачаклар. Аларның эше кешеләрне үтерү булачак. Аларга ярдәм итмәгез. Аллаһ аларга ярдәм итмәс. Кем аларның байрагы астында урын алса, Аллаһ аларны Кыямәт көнне җәһәннәмгә куяр. Алар Аллаһның иң шәрле мәхлукларыдыр, ягъни хариҗиләр инде. Зыян салучылар, үзләренә күрә дин аңлаешы бар, тәкфир кылу, мусульманнарны үтерү, башка кешеләрнең канын агызу. Ягъни инде без беләбез хәдисләрдә, хариҗиләр алар Шәррул мәхлукат. Ягъни инде Аллаһның иң зарарлы, иң зыянлы э, мәхлукларыннан. Э, Алар үзләрен миннән булуларын белдерерләр. Ихтибарлы булыгыз. Мин алардан түгелмен һәм алар миннән түгел. Аларның галәмәте шулдыр. Шәшләрен озын итәрләр.

Алты йөзлек, җиде йөзлек еллык китаплар да бар. Әлхасил вә әлхасил нәрсәне күрдек? Пәйгамбәр галәйһиссәләту вәссәлам күп кенә хәдисләрендә менә бу нәрсәләрне аңлаткан. Менә бу җентекле, детальле буларак бу нәрсәләрне безгә ирештергә тырышкан һәм дә нәрсә? Ниен дә биргән, дәвасын да биргән, шифасын да биргән. Без дә инде нәрсә аңлыйбыз, димәк ки, шундый бер гади генә вакытта яшәмибез. Чираттан тыш ниндидер бер вакыйгалар бара, ниндидер нәрсәләр бара һәм Аллаһ Расуле чыннан да Аллаһ Расуле, хаккан Мухаммад Расулуллаһ. Анда телевизорны ачабыз, Ванга анда, Нострадамус анда, Анастасия, бөтен бу шарлатаннар. Ягъни инде Аллаһ Рәсүленең әйтелгәннәре каршысында неформат, ягъни Аллаһ Рәсүле хаккан, Мухаммад Расуллах һәм чыннан да без ахыр замандабыз, шул соңгы замандабыз, кешелек дөньясының алты мең ел көткән